Teorija tiegħi ilu din illi fejn solvejna ħafna jekk mhux kollha mill-problemi li kellna in terms of giving equal opportunity, probabilment għad hemm issues u għad hemm issues komplessi, imma ma ċem systematic closure of opportunity to anyone in a particular group. Mm-hmm. That, that as, far as, I, as, as far as I can tell isn't, isn't yet there. Li wasalna sem, issa

tobba iktar iktar ehm, l-avvanz li għamlet il-mara f'40 sena straordinarju. Ah, ah. Rajt li sow. Il-mara tajx iktar minn raġel, il-mara ħafna inqas tmur il-ħabs minn raġel, il-mara ma tmutx fuq ix-xogħol daqs ir-raġel. Nowhere close.
Nowhere even close. Aħna xi 90% minn.
Right? Iġifieri.
Even more xi 90%. Iġifieri, okay.
Qegħdin hemm. Mhux biżejjed, issa rridu illi ngħoddu kemm hemm irġiel u kemm hemm nisa. Mhm. U rridu li jkollna l-istess numru ta' rġiel u l-istess numru ta' nisa. Jien għalija dak fallejna bil-kbir. Il għaliex. L-argument M'għandux ikun jekk intix raġel jew mara jew omosesswali jew iswed jew Musulman inċint ma jinteressanix. Dak huwa l-iktar argument b'saħħtu li qatt jista' jkollok. Ma jinteressanix minn fejn ġej, ma jinteressanix x'int, x'kulur għandek, min hu missierek, ma jinteressanix. Li jinteressani huwa li hemm bejn widnejk. dak li għandi bżonn jien, dak li għandha bżonn is-soċjetà. U allura sekonda għada, John, sekonda għada. Sekonda għada. Mela, il-liġi kif nistrutturat hemmhekk li ħajġri bażikament huwa illi ovvja l-lezzjoni li jmiss, illi ħajkun hemm rappreżentanza tarġil iktar, u allura l-liġi b'mod matematiku kont tort, ħa tagħżel tnax-il mara biex jimlew tnax-il siġġu żejda fil-Parlament. Sewwa? Miż-żewġ naħat. Ma noqogħdux nitlu kif ħa tinħadem matematikament imma imma biex inkun ċara. Il-probabbiltà hija li ħa jkun hemm xorta inqas nisa fil bħala kandidati. Mela fejn ħa nispiċċaw aħna? Ma jinteressanix jekk humiex nisa jew irġiel, assolutament ma jinteressanix, li jinteressani però huwa li l-probabbiltà hija we're going to scrape the bottom of the barrel in the choice of people that are going to. In terms of talent, at In terms of talent. Okay. Okay. Ġifiri, għalfejn, ma nafx min f'sensieħ Ġiblek eżempju. Tajri ta' karozza għandek bżonn operazzjoni. Mhm. Sawa, u għandek żewġ tobba qudiemek. U tittażel minn ħaj opera fuqek, ħajja jew mewt. Ah. Sawa, x'inhi l-ewwel mistoqsija li staqsint? Eh, minnu l-iktar nidem kapaċi, probabilment nkun nistaqsi xiex kolli Ma Imma kieku kun nista' noħroġ minn ġismi u saqsi, eh, tuni l-iktar bniedem kapaċi. Tista' ssib li ġaħat li l-ewwel mistoqsija li ħajsaqsi isma' li mill-mara li mirra. Isma' għandha vaġina dej u le. Eh, eh, bil-vaġina ħat opera din? 100%. 100%.
Iġifieri,
Però min min qed jirraġuna bil-mod li għan ma nistax nifhem din, ma nistax nifhem x'vantaġġ possibbilment qed ittina din minn fejn u ħanżidlek biċċa oħra. Forse daqsxejn komika l-biċċa tax-xogħol, imma illum issa tista' wkoll

Saq bizna fuq dik il-landmine, eh, I'd like to join you in the, in the firing. Zewġ punti ħfif. Zewġ punti ħfif. One,
għajla naħseb li in-nies li qed ikolna fil-parlament huma li prem talent li joffri l-pajjiż. Ma t-rikonoxix. Mela, iġviri naħseb iktar iktar mill-li il-kapacita politika u l-kapacita eh, deċizjonali ta' dak li jkun, naħseb iktar hija kapacita ta' dak li jkun li jkun eh, li jider affidabli, li huwa simpatiku, karizmatiku,

Men, aħna għadna nibgħatu r-roly polies in-nies id-dar biex jivvutawna u fucking nitilgħu row. U fucking u mbagħad dak, dak ikollu ministeru f'idejh. Okay, I eh, rest my case at roly polies. Dak irnexxielu jġib il-voti minn għand in-nies. Hawn qed nitkellmu fuq tnax il-persuna. Li għas roli poli ma kienu kapaċi għamlu u hemm ċajta vera miżoġena fiha dik li mhux se nagħmel bon da se whisky. Isma' issa il-ħaġa l-oħra hija. Fimti ngħidlek jiġifieri da qed nixbru nies li laqas il-vot laqas laqas irnexxilhom jamu lill-votant biex jivvotalhom, jiġifieri laqas dik il-kapaċità ma. Li jilagħbu dik il-logħba.
Issa però jiena naħseb li fil-verità U inti inti għallu dejta li għaspeċa li n-numru ta' kandidati ta' nisa u ċkejken. And I have a theory about it. Mem lebda indikazzjoni li dak il-percentaċ ħajn bidel. Eżat, u fil-verita, aħna nivvutaw 20% tal-irġil u 20% tal-nisa li joħorġu bħala kandidati. Ġviri, we're voting the same. Tawa. Right, it just happens li hemm għal kull jinnaf eh, mitraġel hemm 20 mara, l-ura ikun hemm dik il-ratio issue. Tawa, imma aħna bħala nis maħnix nivvotaw b'mod eh, influenzat mill-patriarkija, we're voting 20% women, 20% of the eligible women, 20% of the eligible males, right? That's how we're voting. Meta tħares imbagħad lej eh, l-elezzjonijiet Ewropej, sewwa tal-MEPs, the, the, the, the parties field roughly the same, xiġri, dejjem jitilaw iktar nisa, mhm. u mux tal dejjem jitilaw iktar nisa, tal-li dawk il-nisa jitilaw b'mod aktar konvinċenti, ġifiri, l-iktar zoċ nisa li jitilaw ma' Miriam Dalli u Roberta Mezzola, sewa. Issa jiena naħseb li n-nisa ħarsu lejn l-elezzjonijiet ġenerali u qalu speċta u ħasbuha ftit, they thought it through, they're not like us, aħna we are very, l-irġiel huma aktar ego driven, we want access to power, we want access to iktar kompetittivi, and I want to piss on the opposition's foot u iktar irrit nidde, bla bla bla. We have this, this, this, this, this competitive, aggressive play li kultant hija ta' zopp ukoll sawa. U nisa ħarsu lej il-Parlament Malti mennu qalu, żomm, ġifieri jiena Irrid bażikament il-ħajja privata tiegħi ħassir pubblika. Għaw daw ix-xnejat kollha ta' korruzzjoni u jaf ninqabad f'waħda minnhom jien. Ħajgħodu jħarsuli lej il-familja, l-passat, it-tfal, eċetera, eċetera. Biex xiex noqgħod backbencher għal 20,000 fis-sena. Xil Madonna mmur nagħmel. The payoff is just makes zero sense. Meta tartikola hekk, logically, if I'm any good jekk jiena kapaċi fil-qasam tiegħi jew kapaċi fl-intrapriża, aħjar immur fil-privat, mela noqgħod immur fil-parlament biex nagħmilha ma' dak u mal-ieħor. Mbagħad l-ieħor għandna jinqabad jisra u issa dak jafu li ħabib tiegħi b'konsegwenza għal 20,000 fis-sena, għal 30,000 fis-sena. Għalfejn għamilha raġel allura dik il-biċċa xogħol? Jien naħseb li l-irġiel ma naħsbuhomx. Eh, and, and that's evident, it's evident by... Ma naħsbu, ma naħsbu għom ġat? Naħseb, naħseb, naħseb aħna ma we don't em faxxa minna um, li aħna ħafna iktar motivati mill-idea li nirbħu li nirbħu l-elezzjoni, li nibqaw fil-poter. Mm. I think, I think there, there's eh, more males are drunk on that and more males are uh,

fucking right, kwarta miljon fis-sena or something like that, I might be talking Iktar. shit. Imma, you know, I'm making good money. Yeah. I am representing Malta on a, the European stage. Il-CV tiegħi ħatkun ħafna iktar importanti mill-li nkun għanna eh, eh, backbencher jew segretarju parlamentari tal-anzjan. Pero, pero John, il-mistoqsija tiegħi għadin. Mela. I think just women have taught it through better, that's all. And now we're forcing Naħseb għandek, naħseb, għat maħseb ta' ekk, ma naħseb għandek għandek sostanzjalment raġun. Pero, mezzo la persona kapaċi. Of tanti kapaċi li mux bistelat minnaw ma meta marret eh, fil-Parlament Ewropew inatat. Brillat. Brillat. Dalli l-istess ħaġa. So, jina naħseb illi Meta d-diskursata qed inpoġġuha b'mod fejn qed ngħidu dik mara u dak raġel, tlifna l-punt kollu. We need to, we need to go beyond that, we need to grow and skip the step where there is a competition between men and women. Sewwa, l-argument huwa kapaċi jew le? Issa jekk int mara, jekk int raġel, għalija lanqas għandha tkun parti mid-diskursata, irrilevanti. Ta' paċi jew le? Kien hemm kien hemm